Иуӕндӕсӕм сӕр Иу хатт Йесо иу рӕнхъ куывта ӕмӕ куывд куы фӕци, уӕд ын йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй иу загъта: «Хицау, сахуыр нӕ кувын. Иоанн йӕ ахуыргӕнинӕгты куыд сахуыр кодта, афтӕ». Йесо сын загъта: Куы фӕкувут, уӕд-иу дзурут: Нӕ фыд, сыгъдӕг уӕд дӕ ном, ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад. Уӕларвы куыд у, афтӕ зӕххыл дӕр уӕд дӕ фӕндон. Алы бон дӕр нын дӕтт цӕрынваг къӕбӕр. Ныббар нын нӕ тӕригъӕдтӕ, уымӕн ӕмӕ мах дӕр барӕм не ппӕт хӕсджынтӕн. Ма нӕ бафтау фӕлварӕны, фыдбылызӕй нӕ бахиз. Йесо сын загъта, Зӕгъӕм, сымахӕй искӕмӕн хӕлар куы уаид. Ӕмбисӕхсӕв куы бацӕуид ус хӕлармӕ ӕмӕ йын куы зӕгъид, «Мӕ хӕлар, ратт мын ӕртӕ дзулы фыстау. Мӕ хӕлар мӕм фӕндагӕй фездӕхт, ӕмӕ йӕ цӕмӕй суазӕг кӕнон, уый мӕм нӕй. Ӕмӕ йӕм уый мидӕгӕй куы радзурид: «Ма мӕ хъыгдар, мӕ дуар ныридӕгӕн ӕхгӕд у, мӕ сывӕллӕттӕ дӕр хуыссӕны мемӕ сты, мӕ бон нӕу сыстын ӕмӕ дын раттын». Зӕгъын уын, уый сӕ хӕлардзинады тыххӕй куы нӕ сыста ӕмӕ йын куы нӕ радта, фӕлӕ йӕ ай уӕддӕр куы нӕ уӕлуадза, уӕд сыстдзӕн ӕмӕ йын ратдзӕни, цас дзы кура, уыйбӕрц. Уӕдӕ уын ӕз дӕр зӕгъын: Курут ӕмӕ райсдзыстут, агурут ӕмӕ ссардзыстут, хойут ӕмӕ уын байгом уыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ алы курӕг дӕр райсы, агурӕг ссары ӕмӕ хойӕгӕн дуар байгом вӕййы. Йӕ фырт дзы дзул куы кура, уӕд ын дур чи радта уе хсӕн ахӕм фыдис? Кӕнӕ йын кӕсаджы бӕсты калм ратдзӕн? Кӕнӕ зайг куы кура, уӕд ын скорпион ратдзӕн? Уӕдӕ сымах фыд-зӕрдӕтӕ куы стут ӕмӕ уӕддӕр уӕ зӕнӕгӕн хорзы цӕуын куы зонут, уӕд уӕлӕ арвон фыд куыннӕ ратдзӕн сыгъдӕг уд, чи дзы кура, уыдонӕн.
Иу хатт Йесо иу адӕймагӕй сырдта ӕгомыггӕнӕг дӕлимоны. Дӕлимон дзы куы рацыд, уӕд ӕгомыг райдыдта дзурын, ӕмӕ адӕм дисы бафтыдысты. Иуӕй-иутӕ та загътой: Уый дӕлимонты суры дӕлимонты ӕлдар Виелзевулы хъаруйӕ. Иннӕтӕ та дзы йӕ бафӕлварыны тыххӕй домдтой уӕларвӕй ӕвдисӕйнаг равдисын. Фӕлӕ сын Йесо зыдта сӕ хъуыдытӕ ӕмӕ сын загъта: «Алы паддзахад дӕр куы ныддихтӕуа ӕмӕ йӕ адӕм кӕрӕдзи ныхмӕ куы фӕуой, уӕд федзӕрӕг уыдзӕн ӕмӕ иу хӕдзар иннӕйыл рафӕлдӕхдзӕн. Уӕдӕ кӕд хӕйрӕг йӕхи ныхмӕ тох кӕны, уӕд йӕ паддзахад куыд фӕлӕудзӕн? Сымах та афтӕ дзурут, цыма ӕз Вельзевулы хъаруйӕ сурын дӕлимонты. Кӕд ӕз дӕлимонты Вельзевулы хъаруйӕ сурын, уӕд сӕ уӕ фӕдонтӕ та кӕй хъаруйӕ сурынц? Уымӕ гӕсгӕ уын уыдон уыдзысты тӕрхонгӕнджытӕ. Фӕлӕ кӕд Хуыцауы хъаруйӕ сурын дӕлимонты, уӕд уӕм бӕгуыдӕр ӕрхӕццӕ Хуыцауы паддзахад. Тыхджын йӕ хӕдзарад хӕцӕнгарз куы хъахъхъӕна, уӕд йӕ исбонӕн тас нӕу. Фӕлӕ йӕм йӕхицӕй тыхджындӕр куы бабырса ӕмӕ йыл куы фӕуӕлахиз уа, уӕд ын байсдзӕн, йӕ зӕрдӕ цы хӕцӕнгӕрзтыл дардта, уыдон, ӕмӕ дзы цы рахӕсса, уый байуардзӕн. Мемӕ чи нӕу, уый мӕ ныхмӕ у, ӕмӕ мемӕ чи не мбырд кӕны, уый хӕлӕттаг кӕны. Ӕнӕзӕгъинаг адӕймагӕй куы рацӕуы, уӕд ӕнцойагурӕг фӕзилы ӕнӕдон рӕтты ӕмӕ куы не ссары, уӕд фӕзӕгъы: «Раздӕхон цы хӕдзарӕй рацыдтӕн, уырдӕм!» Ӕмӕ куы рцӕуы, уӕд ӕй ӕрыййафы марст ӕмӕ фснайдӕй. Уӕд ацӕуы ӕмӕ йемӕ ркӕны ӕндӕр авд ӕнӕзӕгъинаджы, йӕхицӕй фыддӕрты, бацӕуынц уырдӕм ӕмӕ дзы ӕрцӕрынц. Ӕмӕ уыцы адӕймаг бахауы, раздӕр цы уыди, уымӕй ноджы ӕвзӕрдӕр уавӕры. Йесойы куы дзырдта, уӕд ын адӕмы хсӕнӕй иу сылгоймаг хъӕрӕй загъта: «Тӕхудиаг сты, дӕу чи хаста уыцы гуыбын, ӕмӕ ды кӕй дӕттай уыцы риутӕ!» Йесо та загъта: «Тӕхудиаг сты, Хуыцауы Ныхасмӕ чи хъусы ӕмӕ йӕ чи ххӕст кӕны, уыдон!» Адӕм фылдӕрӕй-фылдӕр куы кодтой, уӕд Йесо райдыдта дзурын: «Ацы фӕлтӕр хӕлд-фӕлтӕр у. Ӕвдисӕйнаг домы, фӕлӕ йын Ионӕйы диссагӕй дарддӕр ӕндӕр ӕвдисӕйнаг нӕ рардӕуыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ Ионӕ ниневиӕгтӕн ӕвдисӕйнаг куыд уыди, ацы фӕлтӕрӕн дӕр адӕймаджы фырт афтӕ уыдзӕн. Хуссары ус паддзах тӕрхоны бон рацӕудзӕн ацы адӕмы фӕлтӕры ныхмӕ ӕмӕ сӕ фӕзылын кӕндзӕн. Уымӕн ӕмӕ зӕххы кӕронӕй ӕрцыди Соломоны зондджын ныхӕстӕм байхъусынмӕ. Ныр та ам ис, Соломонӕй уӕлдӕр чи у, уый. Ниневиӕгтӕ тӕрхоны бон рацӕудзысты асфӕлтӕры ныхмӕ ӕмӕ йӕ фӕзылын кӕндзысты, уымӕн ӕмӕ уыдон Ионӕй ныхасӕй ӕрфӕсмон кодтой. Ныр та ам ис, Ионӕйӕ уӕлдӕр чи у, уый. Цырагъ чи ссудзы, уый йӕхи бар къуымы нӕ сӕвӕры, дурыны бын дӕр ӕй нӕ бавӕры. Фӕлӕ йӕ сӕвӕры цырагъ дарыныл, бацӕуджытӕ рухс куыд уыной, афтӕ. Буарӕн йӕ рухсгӕнӕн цӕст у, ӕмӕ дӕ цӕст сыгъдӕг куы уа, уӕд дӕ буар ӕгасӕй дӕр рухс уыдзӕн. Фӕлӕ дӕ цӕст чъизи куы уа, уӕд дӕ буар дӕр талынг уыдзӕн. Уӕдӕ дӕхимӕ кӕс, цӕмӕй дӕм цы рухс ис, уый ма разына талынг. Кӕд дӕ буар иууылдӕр рухс у, иунӕг талынг уӕнгдӕр ыл нӕй, уӕд иууылдӕр уыдзӕни рухс, Рухсгӕнӕн дӕ цыма рухс кӕны, афтӕ.
Йесойы ныхас куы фӕци, уӕд ӕй иу фарисей бахуыдта йӕхимӕ сихор хӕрынмӕ. Йесо бацыд ӕмӕ ӕрбадт фынгыл. Сихоры размӕ Йесо йӕ къухтӕ кӕй нӕ цӕхсадта, уый фарисей куы федта, уӕд дисы бафтыд. Фӕлӕ йын Хицау загъта: Сымах, фарисейтӕ, къусымӕ тӕбӕгъӕдтӕй сыгъдӕг кӕнут, мидӕгӕй та кӕрӕфымӕ хӕрамӕй дзаг стут. Ӕнӕзӕнттӕ! Ӕддейӕ цы ис, уый скӕнӕг не скодта, мидӕгӕй цы ис, уый дӕр ӕви? Цы уӕм ис, уымӕй иннӕтӕн дӕр фӕхай кӕнут, ӕмӕ уӕд уӕ алы алцыдӕр уыдзӕни сыгъдӕг. Фӕлӕ сар уӕ сӕр фарисейтӕ! Моисейы Гъдаумӕ гӕсгӕ суанг битъына, рутӕ ӕмӕ пӕтинӕ кӕрдӕджыты дӕсӕймаг хай дӕттут, Хуыцауы рӕстдзинад ӕмӕ уарзт та ницӕмӕ дарут. Сымахӕн ӕмбал дӕ адӕттӕ кӕнын, ӕмӕ уыдӕттӕ дӕр рохуаты нӕ ныууадзын. Сӕросӕр фарисейтӕ! Сымах уарзут синагогӕты раззаг бынӕтты бадын ӕмӕ сахарты фӕсты адӕмы арфӕтӕм хъусын. Сӕросӕр! Сымах стут, бӕрӕг чи нал дары ӕмӕ уый нӕ зонгӕйӕ адӕм кӕуыл хӕтынц, уыцы ингӕнты хуызӕн. Уӕд Йесойӕн иу динамонӕг загъта: Ахуыргӕнӕг,
ды афтӕ кӕй зӕгъыс, уымӕй мах дӕр ӕфхӕрыс. Йесо дзуапп радта.
Сӕросӕр сымахӕн дӕр, динамонджытӕ! Адӕмыл ӕвӕрут зынгхӕссӕн уӕргътӕ, уӕхӕдӕг та сӕ моныхы кӕронӕй дӕр не вналут. Сӕросӕр! Уӕ фыдӕлтӕ цы пехуымпарты фӕцагътой, Уыдонӕн аразут зӕппӕдзтӕ. Уымӕй сымах ӕвдисут, уӕ фыдӕлты хъуыддӕгтӕ растыл кӕй нымайут, уый. Уыдон сӕ фӕцагътой, сымах та сын зӕппӕдзтӕ аразут. Уымӕ гӕсгӕ Хуыцау уӕ зонд загъта: арвитдзынӕн сӕм пехуымпарты ӕмӕ минӕвӕртты, ӕмӕ дзы кӕйдӕрты фхӕрдзысты мӕ самардзысты. Уӕдӕ ацы фӕлтӕрӕн фидинаг у, дуне сфӕлдисынӕй нырмӕ цы пехуымпарты туг фӕкалд, уый. Авелы тугӕй нывондхӕссӕнӕй кувӕндоны хсӕн кӕй амардӕуыд, уыцы Захарийы туджы онг. О, зӕгъын уын, уый ацы фӕлтӕрӕн фидинаг у. Сӕросӕр динамонджытӕ, сымах байстат зонынады дуары дӕгъӕл, уӕхӕдӕг дӕр нӕ бацыдыстут, стӕй бацӕуын кӕй фӕндыд, уыдоны дӕр нӕ бауагътат? Йесо куы рацыд, уӕд динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ райдыдтой йӕ ныхмӕ дзурын ӕмӕ йыл фарстытӕ ныккалдтой, къахтой йӕ, цӕмӕй йын йӕ ныхӕстӕ йӕхи ныхмӕ фӕкӕной.